מזל טוב מזל טוב! זוכה געווען צו אריינברענגען להכניסו בברית של אברהם אבינו, א זון פון יצחק אהרן, ראובן, יואל, די אייבערשטער העלף אונז זיי הקטן גדול יהיה כשם שנכנס לברית, קיין נקנות התורה לכיפור למעשים טובים, די הייליגע חזל זאגן אז אליהו הנביא האט געזאגט פארן אייבערשטן, אידישע קינדער דארף מען אפלאזן וויי עזבי את בריתך, פסוק אין נח, אליהו הנביא זאגט פאר די אייבערשטער, אידישע פאלק האט אפגעלאזט די ברית פונעם תורה, האט די אייבערשטער געזאגט אליהו הנביא די רעדסט לשון הרע אויף אידישע קינדער, דו רעדסט לשון הרע אויף אידישע קינדער, דו העסט ווערן מלאך הברית, און יעדע ברית העסטו מוזן קומען און מודה זיין אז אידישע קינדער האלטן ברית, און ס'איז א אינטערעסאנטע זאך אפילו אין אין ארץ ישראל וואס זענען געקומען די ערב רב און זיי האבן אפגע'שמד'ט מיליאנען מיליאנען אידן. קען מען נישט אוועק נעמען די זאך פון ברית מילה, מ'העט נישט געציילט געציילט אשכנזישע, מ'העט אבער די די רוב רובם די די די גרויסע שבטים ספרדישע אידן וואס ווייסן נישט פון קיין תורה ומצוות, ווייסן נישט פון קיין הלכות, ס'קומט א ברית אלע קומען אין בית מדרש מ'דעקט זיך צו די קאפ, די טאטע טוט זיך אן עפעס א קאפל אויפן קאפ און די מאמע טוט זיך אן עפעס א שמאטע אויף די האר, אלע מאכן ברית מילה און אליהו הנביא איז דארט און ער זאגט יא רבונו של עולם אידישע קינדער האלטן ברית מילה אידישע קינדער דאס אליינס דארף מעורר זיין רחמים אז די אייבערשטער זאל רחמנות האבן אויף אידישע קינדער וואס איז יעצט געשען אזא זאך אזא אומגליק נישט געווען איך ווייס נישט צו די פריערדיגע דורות איז געווען ס'איז געווען שחיטות אין כלל ישראל אבער אונז אונז קען מען דאס אונז זעמער זייער שוואכע הערצער אונז קען מען דאס נישט זען אונז קען מען דאס נישט הערן און און די אלע דערפעלעך, די אלע דערפעלעך וואו זענען אריינגעגאנגען די מחבלים, די רוצחים זענען אריינגעגאנגען און אויסגע'שחט'ן מיט מיזות משונות. טייערע אידן, טייערע אידן, דאס איז אידן אלע וואס מאכן ברית'ן, אידן וואס געבן צדקה, דאס איז דאס איז נישט עפעס עפעס א ערב רב וואס וואס ווילן אויסרייסן די תורה, נעבעך תינוקות שנשבי. דאס דארף זיין א מורא'דיגע זכות פאר אידישע קינדער. בכלל דארף מען וויסן אזוי אז אז דער הייליגער צדיק ר' מעכעלע זלאטשובער האט זיך אויפגעשטעלט אמאל אין בית מדרש געבן א דרשה פון מוסר, יא? האט ער זיך אויסגעדרייט צום ארון קודש, אנגעכאפט דעם אפרוחת און ער האט געזאגט, רבונו של עולם, הער נישט צו וואס איך זאג, דו האסט א טייערע פאלק, פאר זיי מוז איך זאגן זאכן זאלן זיך פארבעסערן, אבער ס'איז א טייערע פאלק, ס'האט ש.

נישט מספּלע זײַן פֿאַר ייִדן ייִדישע מ. דער הייליגער רבי, הער אויס די פּרשת נשא, הער אויס די פּרשת בעלות, ער, קיינער האָט נישט געוויינט דעמאָלט אויף די יתומים און אלמנות, נאָר ער האָט געוויינט, קיינער איז נישט געווען ביזי מיט נשא און אַרויף און אַראָפּ, ער האָט געוויינט, ייִדיש, ייִדיש בלוט, ייִדיש בלוט גיסט זיך, דאָס אַליינס, און מע מאַכט ברית-מילות. ולכו וראגני כל היום נחשבני כצאן טבחו, אונז זעמיר גרייט זיך צו שעכטן ווי שעפעלעך זאגט די מעדרש וואס הייסט נחשבני כצאן טבחו, אידישע קינדער הרג'נען זיך פארן אייבערשטן, ברית מילה, א טאטע נעמט א קינד, דא, נעם, נעם שניידן, מאכן בלוטן, פארן אייבערשטן האט דער אייבערשטער אזוי געזאגט, דער אייבערשטער העלפן אז אונז זאל שוין, מען זאל זיך שוין ענדיגן די מלחמות, און ס'זאל שוין זיין שלום אויף די וועלט, און.

זאל האבן די כוחות ווייטער אנצוגיין לערנען און דאווענען, און גייט יעצט אן א נייע זמן אין ישיבה, אונז מוז זוכה זיין צו קענען לערנען און דאווענען און נישט ווערן דערשראקן, נישט אויסהערן קיין נייעס, איף יו ליסן טו די ניוז עווערי סעקאנד איטס פוט יו דאון, וואן טיים א דעי איטס ענאף טו טו טו טו. טראו א ליטל ביט וואט העפענס באט טו סיט און טו סי די קליפס פראם בלאט בלאט בלאט בלאט דעי פוט א דעי פוט א דעי פוט אן עווי קליפ א אן א אן א און אזא אזא מעסעדזש פאר די ווי זאגט מען עס א נישט אנאונסמענט ווארנינג דיס איז נאט פאר פאר ווי מען עס נישט פאר שוואכע הארצער נו עווי עווי עווי עווי קליפ פראם פראם בלאט און פראם פראם פראם שוטינגס דעי דעי פוט

לוז דער מיינד. לוז דער מיינד. ווילסט די די איטס קענט יו קענט טעיק איט. אונז דארף מען נישט קוקן די זאכן. אונז דארף מען זיך נאר אונז דארף מען זיך שטארקן מיט תהילים און בעטן דעם אייבערשטן און די אלע וואס וואס וואס זאגן וואס גייט נישט אן דאס איז אויך א שטיקל פראבלעם. א איד מוז אנגיין וועגן א צווייטע איד. א איד מוז אנגיין וועגן א צווייטע איד. ס'הייסט איד. גארנישט. ווי איז געווען? דארט? אה. איז דאך א איד. איז דאך א איד. א איד דארף. א איד. א איד מוז אנגיין א צווייטע איד. אייבערשטער העלף מיר זכות ברית מילה. זכות ברית מילה זאלן אידישע קינדער משיח זאל אונז זאל אונז קומען און אהיים ברענגען. און איך פרעג איר איך פרעג חברים צו ביסט גרייט אז משיח קומט און ער איז נישט פון אונזער חבורה ביסטו גרייט מיטצוגיין? איך בעט ענק, תלמידי היכל הקודש, משיח קומט אן, ער איז נישט פון היכל הקודש. ער איז נישט פון היכל הקודש. אונז גייען מיר אלע מיט משיח, און ס'איז נישט אזוי ווי משיח איז חי אדונינו מריי ורבייני, אונזער רבי, אונזער משיח, בקייני ברישייני. אבער משיח קומט אן א אנדערע, א אנדערע כיתה אין ברסלב. דו קומסט מיט, איך זאג גיי אריין, דו זאגסט דו גייסט נישט, אונז האבן דיר שבעה. איך בעט ענק, איך בעט אים, דארף בעטן אויף משיח, אבער נישט משיח איז אונזערס א מענטש, משיח וועט אונז ברענגען צום אייבערשטן, ארויסנעמען פון די אלע צמצומים, און וויסן אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט, מען דארף קומען אין בית מדרש יעדן טאג, אנטון תפילין, אנטון ציצית, שחרית, מנחה, מעריב, נעגל וואסער, קרישמע, מקווה, פרודיבירן צום אייבערשטן, היטן שבת, זיך גארן.

איי וואס טאלקינג א ליטל ביט אין ראשע. איך האב אביסל גערעדט אויף רוסיש, דער גאט זיין שווער דא א טייערע איד, טייערע אידן, טייערע אידן די רוסישע אידן, באט זיי, ערנסט פארשטייסט, אונז כאפן זיך נישט, אונז דארפן דאנקען דעם אייבערשטן אז אונזערע עלטערן האבן אונז געגעבן א חינוך, און פאר זייערע עלטערן האבן אויך געגעבן א חינוך. וואלט געקענט זיין פונקט געלונגען, איין מענטש געריקט בלייבט אין אונגארן, איין מענטש געריקט בלייבט אין רוסלאנד, און אונז קומען יעצט אן, אונז ווייסט מען נישט ווי מען הייסט. טו נישט קוקן מיט זלזול אויף אנדערע אידן, טאר מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן אז אונז זעמיר די אייבערשטער העלפן זאל מען זוכה זיין, זאל שוין זיין, זאל שוין זיין, הוי ונשגב השם לבדו, השם לבדו, גיב פאר די מויל, די מויל. הוי ונשגב, וואו איז די מויל?